Anto, ya, bo mes ta sorprende mi ku e notisia aki. E ta e ta asta ku mi tin ku ku mi tin ku Harry, pero, ya, bo sa mi ta mi ta den un senario polítiko, anto tur kos ta posibel. Anto na Kòrsou aki sigur mi ta kere Kòrsou den shelu ku otro kaminda, Tur kos ta posibel, tantu e informashonnan ku a ser divulgá. Mi ta kere ta Partido Frente Obrero mes lo por duna informashon riba esaki, si e ta kuadra ku e realidat òf nò, òf si ta e momentu òf nò. Loke si ku mi por bisa ta ku dia trinta di mei próksimo, ami lo ta bai ta un orador hóben huntu ku señor Stanley Brown pa konmemorá sinkuenta aña pasá. E lucha di trinta di mei ke men esei ta e kos ku ami sa ta bai sosodé anto kiko ta ku ta ser laga nos bisa palabrá òf papiá pafó mi no por mi no por duna ku no ta solamente esei ku ami sa ku ami tin ku hasi anto sobrá ta Partido Frente Obrero no ta esun ku tin ku papia e ta e ta hasi asta mi ta interesante. ku nan ta mira algu den mi ku ami mes no no a mira. Laimi bisa asina i pasobra Madrin ta den polítika awor ke ta bini hasi tres aña pasá, anto ta hopi kos a pasa. Anto mi ta kere ku kualke hende ku a drenta polítika ku binti shete aña lo no a imaginá ku un kabayero manera ami lo por sigui despues di tur e kosnan ku mi ta pasa aki. Anto bo ta mirando den e arena aki, ya nos por kue ehèmpelnan di por ehèmpel, Con bo ta haya atakenan personal riba hende. Nos ta coge ehempel di e hoben profesional cu tabata ta riba caminda pa bira Minister di Economia. Anto bo ta mira diferente factornan, anto bo ta puntra bo mes ta, con un hoben di e mes capasatura cu nan kila pasa ta bay bira lider di un partido manera Frente Obrero cu tin su trayectoria grandi asina? Des, Laga nos wak, ami ta bisa kon Frente Obrero tin ku duna su deklarashon, ami sa ku dia trinta di mei ami ta orador na Prasa Wilson Papa Godet, dus esei ta ku ku mi por duna señor John Damber. Awor señor Mercely na e ora ei bo ta indiká ku no tabata tin niun aserkamentu di e partido dicho aki na bo persona Pa menshoná ku lo posiblemente pa bo sondia pensa ku bo por bira e lider polítiko nobo di e partido ki despues ku señor Anthony Codet den pasado a indiká ku e no ta deseá mas pa ta lider polítiko di su partido? Bo sa, mi pa evitá por ehèmpel hende por bisa ta mas hopi partido ta aserká mi, ta hopi hende ainda ta mira e interes mi kemen di Sigur si bo tin ku wak atrobe ami tin komo polítiko mas tantu voto ku gran mayoria ku ta sintá den e arena awe. Wi ta e hóben ku a higaya mas tantu voto den historia di nos estido elektoral? E ta e ta inkreibel ku mi bisa por ehèmpel mi no a wòrdu aserká. Anto señor Anthony Godet ta un leyenda, un persona ku ami. Ta tin hopi aprecio pa e comida. Hopi bon cune. Des cune sigur mi a yegui papia, pero no cu nos a papia den e extensonan aki pa cu e partido. Anto mi ta haña masha masha interesante of masha remarcabel cu ta cu e noticianan ta sali asina. Pero loke si mi por indica atrobe, tur partido cu ta habri pa papia cumi por papia cumi. Tur hende ke men hasta. Inisiativanan nobo ku ke bini a aserká mi pa papia ku mi. Anto mi no ta un persona ku hamas lo sera mi oportunidatnan pa motibu ku mi no, laga nos bisa, mi pasobra mi no, mi no ta afiliá na ningún partido polítiko. Te mi ta habrí pa por eksplorá i sigui Anto sigur si bo ta mira kresementu despues di mi sondeo tambe ku mi a hasi kon ochenta por shento di e enkuestadónan ta bisa si Gwendal bo tin ku sigui den arena politiko paso anto e ta mi yamada ke mi nunka lo no limitá E oportunidat ku e arena lo duna mi ke men. Basikamente mi por bisa ni si ni no, pero si mi por duna e informashon ku mi sa ku a sosodé, anto mi ta houn bon ku señor Anthony Godet. Dus na e momentu na ke señor Mercedino por último bo no ta eskluí ku lo nos por mirá bo pronto òf den un futuro serkano ta profilá riba un lista di un partido polítiko? Esey sigur no por wòrdu eskluí, pasobra a winner never quits en a quitter never wins. Anto mi a bisa tambe por mi a drenta den arena polítiko ku mi ta mira un vishon di un generashon ke men sigur entre tres aña pasá i djes i djes i piko aña mas ku falta mi ta kere den traha un generashon nobo, un generashon skèrpi, un generashon ku ta mira, ku ta revolushonario, ku ke mira e avanse. di un pais ku ta desaroyá pero ku rèspèt ku tin un un interdependiensia pa por mustra su potensialnan den e máksimo ku ta den e forma ku nos mester. Anto mi sa ku den e e yamada ku mi tin, den e sirbishi ku mi tin pa ku nos komunidat esei lo por fet sigur komo. Komo un, dejamos bisa, vehíkulo pa mi por logra e meta máksimo pa konhuntamente nos komo pais por bai dilanti. I mi a sigur mi ta kere ku mi ta i komo sirbidó te ainda, anto mi lo hasi mi máksimo den tur logal ku mi tin ku hasi semper. Ke mi a esei ta e esei ta e realidat, nan e bisa asina. Ke mi a. Ta gradisí mi por kison mi por gradisí ku e tipo di influenshanan aki òf informashon i tambe ku e hende ta semper mira ku apesar ku por ta bo no ta forma parti di e bòmbò ashí pero bo ta keda skèrpi pa bo por analisá e senario anto gewoon ta gradisido pasobra mi no por neglishá i keda sin gradisí tur e hendenan ku semper a supòrt mi i e hendenan ku a depositá nan konfiansa den dos elekshon tras di otro pa mi.